Omochakano ikomi na isano na ibere. Ekero Abrahamu abeire nemiaka emerongo kianda na kianda, Omonene akamoorokera, akamoteebia, Inche ninche Nyasae omobui. Ge- Genderera ase obosio bwane, na obe omoikeranu. inche ninkore okobwatana kw'ogotianania egati yane naye, ninkomentekanie mono. Erio Aburaamu agatugama inse, akaumama, na Nyasae akamoteebia, Rora, okobwatana kwane nabwatanire naye nakwo oko, aye nobe sokoro bw'ebisaku ebinge. Bono erieta riao Tirikoba naende Abrahamu, korende nigo orarokwe Ibrahimu, ekiagera nagokorire obe sokoro bw'ebisaku ebinge. Ninkomente obe nororeria oronge mono, ninkore ebisaku ebinge birue asore, na abarwoti inabarue asore boigo. Ning'ikeranie okobwatana kw'ogotianania egati yane naye, na ororeeri rwao korwa nyuma yao, nkogenderere ekiaare ase ekiaare, kobe okobwatana gwa kare na kare. Imbe Nyasae oo, nayobo ororeria rwao korwa nyuma yao. Inche ninkoaye, nororeria rwao rorache korwa nyuma yao, ense eye omenyete bono buna omomenyi, ense yonsi ya Kaanani ebe eyaino kare na kare, na inche imbe Nyasae obo. Nyasae agateebia Ibrahimu, Aye goika obwate okobwatana kwane kw'ogotianania, aye na ororeria rwao rorache korwa nyuma yao, ekiara ase ekiare. Oko nakwo okobwatana kwane orabwate egati yane naye, na ororeria rwao rorache korwa nyuma yao. Kera omosacha ore ase more arokigwe, goika mobekwe risankwa ria isiko ri'ekiimo kiaino ki'obosacha, na ayio nabe ekemanyererio gi'okobwatana egati yane nainwe. Ekiara ase ekiare, kera omwana omoisia ore ase egati yaino goika arokigwe. Ekero akoorire amatuko atano na atato, omobiare oinka amo nomogorwa chibesa korwa ase abanto b'isiko, otari bw'ororeri rwao. Omobiare oinka nomogorwa chibesa, bonsi goika barokigwe. Ase igo, nkemanyereria gi'okobwatana kwane. inakebe ase emebere yaino goika kare na kare, mosacha onde bwensi otakebiri risanku ria isiko ri'ekiimo kiaye ki'obosacha, omonto oyio nigo araatananwe korwa ase abanto bamwabo, aserigwe gochia isiko, ekiagera Osaririe okobwatana kwane. Naende Nyasae agateebia Ibrahimu, Sarai mokao tabaisa komokora naende, Sarai mokao tobaisa komoroka naende Sarai, korende erieta riaye nigo rirabe Sara. Nimosesenie, nkonyorere omwana omomorua korwa asare. Nimosesenie abang'ina bw'ebisaku, na abarwoti b'abanto nabaiborwe korwa asare. Erio Ibrahimu agatung'ama inse, agaseka, akabora ase omoyo oye ime, Inee! Omonto ore nemiaka rigana nanyare koibora omwana? Sara nere oyo ore nemiaka emerongo kianda aibora omwana. Ibrahimu agatebia Nyasae, Koranche Ishumaeli abe moyo ase obosio bwao. Nyasae akamokania, akamotebia, Taibo. Sara mokao naikoiborere omwana omomura, naye nomoroke Isaka. Inche ning'ikeranie nere nokobwatana kwane kw'ogotianania, kobe okobwatana gwa kare na kare ase ororeeria rwaye rorache korwa nyuma yaye. Ase amang'ana igoro ya Ishmaeli nakoigure, rora, nimoseseni, nimomentekani mono, naibore abagaambi ikomi na babere, Ninkore egesaku ekenene kerue asare, korende ning'ikeranie okobwatana kwane na Isaka, oyo Sara araibore ase engaki buna eye iga, ase omwaka ogocha. Nyasae ekero akoorire gokwana na Ibrahimu, akairana korwa asare, akagenda. Erio Ibrahimu akabwata Ishumaeli omwana oye, na abasomba baiboire ase enka yaye, na abagorwa chibesa, kera omonto omosacha ore ase abanto b'enka ya Ibrahimu, akabakeba risankwa ria isiko ri'ekiimo kiabo ki'obosacha ase rituko riria riria, buna Nyasae amotebetie. Ibrahimu konya obeire nemiaka emerongo kianda na kianda, Ekero akebetwe risanku ria isiko ri'ekiimo kiaye ki'obosacha, na Ishumaeli, omwana oye nigo konya abeire nemiaka ikomi netato ekero akebetwe risanku ria isiko ri'ekiimo kiaye ki'obosacha. Ase rituko erio erio Ibrahimu agasaarwa amo na Ishumaeli, omwana oye, na abanto bonsi baiboire ase enka yaye. nabagorwa chibesa korwa ase abanto ba isiko, bagasaarwa amo nere.